Fl-ewwel jiem ta' Diċembru tas-sena 1921, meta San Ġorġ Preca ħaseb biex jibda dimostrazzjoni bl-istatwa ta' Ġesù Bambin f'lejliet il-Milied, ftit li xejn stħajjel li din kienet se ssir tradizzjoni għażiża li ilha magħna għal aktar minn mitt sena. Dun Ġorġ wera l-idea lis-soċji tal-Mużew tal-Ħamrun u tal-Marsa u qalilhom, Din is-sena rridkom torganizzaw dimostrazzjoni b'Ġesù Bambin. Għalkemm hi magħrufa bħala l-Purċissjoni tal-Bambin, Dun Ġorġ riedha tkun dimostrazzjoni. Riedha tkun festa ta' ferħ, għaliex dak li twieled f'Betlem kien Alla li sar bniedem. Dun Ġorġ ried iħabbar fit-toroq l-istqarrija tal-fidi Nisranija. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta l-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Anki jekk f'Malta tal-1921 kien jeżisti spirtu qawwi tal-Milied Dun Ġorġ ried li jkabbar il-gratitudni lejn Alla li sar wieħed minna, sar tarbija. Għax il-misteru tal-inkarnazzjoni mela lil qalbu tul ħajtu kollha. Il-festa tal-Milied kienet tfisser għalih ħafna, l-aktar il-kliem tal-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwann, u l-kelma saret laħam u għamret fostna. Fil-fatt, Eugenio Borg, l-ewwel soċju tal-mużew, jirrakkonta li Dun Ġorġ kien jimxi miegħu lejn il-kampanja ta' Santa Venera u hemm kien jgħallmu dwar il-prologu fl-Evanġelju ta' San Ġwann. Dun Ġorġ kien jafda ma' Eugenio. Dawn il-versi huma tqal imma huma l-bażi tar-reliġjon tagħna. Bħal San Franġisk t'Assisi li fl-1223 kien imnebbaħ biex jagħmel l-ewwel presepju fir-raħal Taljan ta' Greccio, Dun Ġorġ 700 sena wara kien imnebbaħ biex jagħmel l-ewwel dimostrazzjoni bil-Bambin u jiċċelebra Milied speċjali fit-toroq tal-Ħamrun. Is-soċi tal-mużew imxew bl-istatwa tal-Bambin jħabbru l-fidi li kellhom f'Alla li sar bniedem għas-saħħa tal-bnedmin. Dun Ġorġ kien imqanqal biex jagħmel hekk b'mod ġdid u bis-sehem ta' ħafna. Għalih bħal San Franġisk, il-Milied ma kienx biss festa tfal imma festa għal kulħadd, żgħar u kbar. Għax aħna lkoll ġejna mifdija bil-miġja ta' Ġesù Kristu, l-Iben ta' Alla li sar bniedem. Is-soċi li Dun Ġorġ tarfilhom l-idea ma kinux lesti għal din il-ħaġa, imma malajr imtlew bl-entużjażmu u lanqas bambin imdaqqas ma kellhom, imma soċju minnhom issellef wieħed mill-kunvent tal-Franġiskani konventwali tal-belt. Fl-ewwel purċissjoni ġew ħafna nies iġorru x-xemgħat u l-fanali tal-bicycles. Oħrajn ġabu blalen tal-karti u weraq tal-palm. Il-purċissjoni f'lejliet il-Milied bdiet bin-nies tal-Ħamrun jingħaqdu maċ-ċelebrazzjoni. Fl-għaġġla tagħhom, is-soċji ma ħasbux biex iġibu l-permess tal-pulizija. Dun Ġorġ thom il-parir li jekk xi ħadd iwaqqafhom, iduru lura lejn il-mużew. Imma ma kienx hemm problemi. Il-purċissjoni mxiet kif ippjanat u mingħajr inkwiet. Soċju minnhom żamm f'idejh l-istatwa tal-Bambin bl-akbar qima. It-tfal ingħaqdu mal-purċissjoni jkantaw l-għanja li ħafna kienu jafu, Adeste Fideles, bil-Malti Ninġabru Insara, u għanjiet tradizzjonali Maltin, l-aktar Ninni la tibkix iżjed li għadna nkantaw sal-lum. Ġdera sabiħa tal-folla għaddejja f'nofs toroq imdallma, li f'dak iż-żmien kienu bid-dawl baxx ta' ftit fanali. Kien hemm il-ferħ tal-membri tal-mużew u n-nies tal-Ħamrun li ngħaqdu mal-purċissjoni jġorru d-dwal u jkantaw l-għanjiet tal-Milied. Xi snin wara l-ewwel purċissjoni tal-Bambin kien hemm żmien meta Dun Ġorġ ried li l-purċissjoni ssir ukoll b'mod regolari fid-djar tal-mużew fil-25 ta' kull xahar. Ma tkomplitx, minħabba li xi drabi kienet taħbat mal-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid. Minflok, Dun Ġorġ introduċa l-adorazzjoni tal-Verbum Dei biex issir bħala talba fil-25 tax-xahar. Il-purċissjoni xterdet malajr f'naħat oħra ta' Malta u Għawdex saret aktar ordinata bi statwa mdaqqsa tal-Bambin f'maxtura imqiegħda fuq bradella u tinġarr fuq l-ispallejn, akkumpanjata bi dwal aħjar u tabelli bi kliem marbut mat-twelid ta' Ġesù. L-akklamazzjoni Verbum Dei caro factum est, il-kelma ta' Alla saret bniedem, Timxi fuq quddiem, tipproklama l-misteru tal-Inkarnazzjoni. Maż-żmien il-purċissjoni saret waħda mill-aktar drawwiet li jiġbdu n-nies. Marret il hemm minn xtutna kull fejn hemm il-mużew, l-Awstralja, Kuba, il-Perù, l-Ingilterra, il-Polonja, il-Kenja u l-Albanija. Nistgħu ngħidu li San Ġorġ Preca hu l-appostlu tal-Verbum Dei. Għal darbtejn ikkummissjona lill-pittur Malti Rafeal Bonnici Calì biex ipitter lill-Madonna fil-ħin tal-fiat tagħha fejn tafda fit-taħbira tal-anġlu li ssir omm il-Feddej. Din il-pittura tissejjaħ il-Madonna tal-Verbum Dei. Il-badge bil-kliem tal-Verbum Dei li tintlibes mill-membri tal-Mużew hi eżempju ieħor tad-devozzjoni ta' San Ġorġ Preca lejn l-Inkarnazzjoni. Xtaq li kulħadd jilbes il-badge tal-Verbum Dei mhux biss il-membri. Dun Ġorġ kellu entużjażmu biex ixerred il-kliem tal-Verbum Dei, tant li kien iqassam ħafna kartolini b'dan il-messaġġ lill-pubbliku. Kien hemm żmien meta waqt il-purċissjoni tal-Bambin, it-tfal kienu jingħataw beċ tal-karti għamla ta' fjura bil-kelmiet tal-Verbum Dei. Biex juri li l-Milied hu festa reliġjuża, Dun Ġorġ ried li x'imkien fid-dar, kull familja jkollha grotta jew presepju. Ħeġġeġ lis-soċi biex ma jħallux il-Milied jgħaddi qabel ma jagħtu grotta b'xi forma jew oħra il kull tifel u tifla biex joħduha magħhom id-dar. Illum il-membri tal-mużew jgħaddu ħafna sigħat jagħmlu l-pasturi u jiżbgħuhom ħalli jagħtuhom bħala premju lit-tfal. Il-purċissjoni ta' Ġesu Bambin għadha relevanti illum. F'Malta, ma tbegħdniex għal kollox mill-veru tifsira tal-Milied, imma ħafna għamlu l-Milied okkażjoni ta' kummerċ. Bil-mod il-mod, il-Milied, il-festa ċentrali tal-Inkarnazzjoni, qed tiġi reklamata bħala festa bla sens mingħajr Kristu. F'xi pajjiżi, lanqas biss għadhom isejħulha l-Milied. Jekk mitt sena ilu San Ġorġ Preca ħass il-bżonn li jqajjem l-interess tan-nies għar-realtà tal-misteru tal-Inkarnazzjoni, il-bżonn illum hu ħafna ikbar. Ma ninsewx li l-adorazzjoni fil-beraħ lejn Ġesù ġagħlet 'il Dun Ġorġ biex jibda l-purċissjoni tal-Bambin. L-għan tiegħu kien li jispira lin-nies biex jirriflettu iktar fuq l-imħabba t'Alla. Illum f'Malta u fid-dinja hemm il-bżonn kbir għal kulħadd, żgħar u kbar, li nfakkru fir-rigal li tana Alla li ried jibqa' magħna. Il-purċissjoni ta' Ġesù Bambin iġġibilna il-memorji tal-milied tat-tfulija tagħna. Imma hi aktar minn tifkira tal-imoddi. Jalla tejna biex inżommu il-misteru tal-inkarnazzjoni fil-moħħ u fil-qalb tagħna.